Уен уйнамаганга берәр гасыр узгандыр инде, әйме? Кичә генә уйнадык кебек, ләкин мин бит беләм, 100%, без инде 100 ел уйнамадык. Сәлам җәмәгать, сез Шакмакчы каналында. Far Cry 3, акылсызлык башы. Икенче серия. Һәм миңа дуңгыз кирәк. Тиз генә, тиз арада миңа дуңгыз кирәк. Күрәм, барам, дуңгыз тәре. Менә миңа кызык, дуңгыздан калта ясасаң, акчаларын пычрак дип әйтеп булачакмы аннарсын? Беренче вазыйфабыз, дуңгыз. Икенче вазыйфабыз, аннарсын бераз акча эшләргә кирәк, әйме? Өченчесе, бераз гына яхшартулар, апгрейдлар кирәк миңа. Чөнки менә бу чемпион режимында менә шундый трусыйдан гына йөреп булмаячак. Юлбарысмы, әллә инде пиратмы, кайсы? Кайсы, кайсы, кайсы? Юк, братан, менә этләр белән минем гел проблема инде. Эштә дә җитәрлек алар. Так, димәк, корбан җитә тиздән, шуңа күрә әкрен генә, без палевы гына. Ин авызыңа тычкан икән инде бамбук тәреләр. Мин бит без палевы гына килеп сезне кырырга тиешле кеше ем. Тигезеп булыр микән, а? Ёшки, кошки, китте, мен снайпер булачакмын. Бер магазин һәм 3 патрон. Әйдәл, әйдәл аны бу сарыкны менә монда китерик әле. Бар әле, бар, бар тикшер әле, бар тикшер әле, бар әле. Куркмыйм дисең инде алайса, ә? Ә бу нәрсә сәң? Бу ничек сәң? Тай! Сарык. Оп, оп, оп. Менә, менә бу икенче эш. Вот. Бер пират күтенең эше тәмам. Шкура оленя. Дусның кызы дигән кебек гафу итегез, ләкин подставной машинаны алыйк та. Минус бер. Патрон бетерергә димә, бедем. Менә, менә бу безгә шуртыма да кирәк. Менә кирәкмәгән эш эшләп йөрмәгез әле, җәмәгать, зинхар. Кирәк минем арттан барга. Минем эшләрем бар, мин эшем кешесе, шуңа күрә әйдәгез. Кыланмыйк әле. Дурак сатып йөрмик инде. Балачак түгел бит инде хәзер. Зур кешеләр, бәйләнделәр инде чисти күкәйле гөлләр. Китегез әле, яратмыйм мин сезне, сез җиямсез, сез дырфа, сез кешеләр белән аралаша белмисез, шуңа күрә калдылар ахрысы, үпкәләделәр. Җәмәгать безгә дуңгызлар кирәк. Дускылаең кайда синең? Хәрмәндә икенче дуңгызлар барлыкка килде. Бераттан таябыз. Сипкелле сыерыңы йөриме әйдә, тизрәк бул. Пушка тора. Таш тора. Бочка тора. Көймә әйләнеп капланган, күте тишек. Нормаль. Әй, засранец, карал, кара, күтен сузып тора, менә күтеңне сузып тормыйлар ул. Блять, бармакны сындырдың, хайван. Түләрсең страховыңны. Минем хәзер исәнлегем 3 өлештән тора. Шуңа күрә инде бер башта без гөмбәче бабайны талап чыгабыз монда бөтен әйберләрен алып менә бу ящикләрен карап уртадагы сынау киңәштә что-нибудь
мне лично нравится красный пурпурные поднимают настроение хотя тут все отличные әйе үзең кебек

Я ввожу ей противоядие каждый час. Күрәм бит инде, симулянт ул, әнә күзләре калтырый. Кара җүнләп. Ул сине алдый, бабай, ул сине алдый. Чиләтеп ята иркә тәре. Ярар, эзләрмен. Ярар, яхшы.
Киттек. Бобр оясы кебек. Үлә яздым, әз генә калды. Үлдем, ләкин исән калдым. Ярар, киттек. Иң бәләкәен ал, иң бәләкәен. Нәкшендәй кирәк. Бар, бар, бар, сыптыр моннан. Яра аңладым ишарәңне, әйдә киттек. Гелләгечә традиция буенча тутыра шундук. Бай бер 288 доллар нәрсә өчен? 5 патрон өченме? Диләфрус сәлам. Тыр яппашмайды, әйдә монда дусларны коткарырга кирәк. Кыланып ятма. Джейсон, что такое?
Грант, он... Кәкрәйде.
Аны атып үтерделәр. Тот, кто это сделал, тот, кто убил Гранта,
не должен жить. Поговорим?
Бабайның монда үз дөньясы. Бабайны монда штырит. Спасибо, что спасли ее.
Эйсон, нашел подругу?
Да. Бүтәнен, абыемныкын. Алек мени ул? Мин бит аны Эрнхард исеме дип торам. Не. Менә бу мин инде бер 50 елдан. Туктале, нинди медуза тагын, кит моннан. Башта без пиратларның өерен өшерәчәкбез. Бу бер дә җиңел булырга охшамаган әле нәрсә. Эткә бит әнә захват, перехват та ясап булмый әкрен генә, без палево гына. Шундук сизә. Бар әле әнә тегендә. Блядь, этең себергән нәрсә. Эт түгел хайван син. Монда гына борылма инде, брат. Все, эткә хана. Лох. Ха, монда не килеп җитәчәк. Подкреплениесе килеп җитәчәк ана. Юк. Лол. Казуар безнең эшебезне эшләде бит әле. Кара бу, бу имеш беспалево килә инде, әйме. Ул ул тиз чаба, беләм мин аны. Рәхмәт җәмәгать, патрон бетерәсе булмады. Сез супер. Күтәбезгә апгрейд кирәк. Так, кайсыннан башлыйбыз? Кайсыннан, кайсыннан? Уңы, сулы, уртасы. Так, димәк, бу нәрсә? Әйдә безгә снапа булачак.

Түбәнрәк. Тагын да түбәнрәк. Тагын да түбәнрәк. Әз генәдән калды. Чырай белән ташка керәйдем. Медуза янына барырга була. Сузылып яттым мин сиңа әйтәм. Эшләмәскә дисәң, үлгән кебек тә кыланырга риза булыр. Бүтәннәр юк ахрысы монда.
Черт, они идут ко мне. Ра, херня.
Скорек, менә бездә тапыйбыз аларның бөтенесен. Бок ташлый алмыйлар алар безгә.